Njũgũ nĩ mbegũ cia mũtĩ wa mũcũgũ. Mũcũgũ nĩ mũtĩ wa kĩmerera gũkũ Kenya. Njũgũ nĩ cia mũhĩrĩga ũmwe na mboco na minji. Nĩ irio cia bata mũno he mũgĩkũyũ. Njũgũ nĩ cirugagwo hĩndĩ ya maruga. Njũgũ nĩ cionekaga kwa wĩingĩ. nĩ cikoragwo na proteini nyingĩ. Mũcũgũ ũkũraga kũrĩa kũmũ na kũrĩa gũtarĩ mbura nyingĩ. Ona kwĩna riũa inene nduonekaga ũgĩtharario nĩ riũa. Riũa rĩaneneha nĩ wonekaga ũgĩkũnja mathangũ. Mũcũgũ ũkoragwo na tũthangũ tũtatũ mĩthia-inĩ ya honge ciaguo. Tũthangũ tũtũ nĩtuo tũhũthagĩrwo gũtanuka nĩ ũndũ wa kũnina mĩrimũ ya kanua. Nĩ tũkoragwo na ũhoti wa kũnina mĩrimũ ya bacteria na ĩrĩa ĩngĩ ya virus. Tũthangũ tũtũ tũtatũ no gũtua na gũtanuka. Mũgaya ng'ũndũ ta ũyũ nĩ ũteithagia mũcũgũ gũkũra na njĩra njega. Mũcũgũ nĩ ũrĩ mahũa kĩrorerwa. Mahũa maya nĩ magucagĩrĩria njũkĩ cia mĩthemba mĩingĩ. Njũkĩ nacio cigateithia gũtukania mbegũ. O mahũa makĩrirũkaga, nacio njũgũ cia mbere cikanjia gũkũra. Njũgũ ihana o ta mĩciri, minji na mboco. Mĩmera ĩno ya mĩthemba ĩno ĩtagwo na gĩthũngũ legumes. Njũgũ no cigethwo ci njũa kana cietererwo ciũme. Njũgũ kaingĩ cikimagwo na waru. Nĩcio irio cia hĩndĩ ya maruga ma Agĩkũyũ. Mũcũgũ ũkũraga kũrĩa kwĩna riũa rĩa ũrugarĩ wa gatagatĩ ka mĩrongo ĩrĩ nginya mĩrongo ĩna degree Celsius. na mbura ya gatagatĩ ka magana merĩ ma mĩrongo ĩtano nginya magana matatũ ma mĩrongo mũgwanja na ĩtano mirimita. Mũcũgũ no ũhandwo wĩ mũtĩ wa gũthakaria mũciĩ. Nĩ mũtĩ mwega wa kũnyitĩrĩra tĩri ndũgakuo nĩ kĩguũ. Nĩ wĩkĩraga tĩri nitrogen. Mũcũgũ wanjagia gũkũra njũgũ ona wĩ kamũtĩ kanini. Ũthiaga ũgĩciaraga njũgũ kwa mĩaka ĩna nginya ĩtano. Mũcũgũ nĩ mũtĩ ũmwe wa ĩrĩa ĩkoragwo na mĩthaiga ya gĩkĩro kĩa igũrũ mũno. Mĩthaiga ĩno nĩ ĩhũthĩrĩtwo kwa mĩaka mĩingĩ. Athuthuria na ataaramu maratwĩra atĩ, Mũcũgũ nĩ ũhũthagĩrwo kũrigita mĩrimũ ta, mĩrimũ ya kĩni kĩa magego na magego, mĩrimũ ya ngothi, ironda na nguraro cia mĩthemba yothe. Gĩkoni kĩa njũgũ nĩ gĩkoragwo na rwamba. Njũgũ nĩ citeithagia mũndũ wĩna mũrimũ wa cukari, na gĩthũkũ, nĩ cigiragĩrĩria mũndũ ndakagĩe ũimbo mwĩrĩ-inĩ. Mũtĩ wa mũcũgũ no ũhandanĩrio hamwe na mũmera wa njahĩ. Mĩmera ĩno yothe nĩ ya bata mũno harĩ kũhe andũ irio. Mũcũgũ na mũcahĩ yerĩ nĩ ĩhotaga kwĩtiria morũrũ ma riũa inene. Mĩmera ĩno ta mũcũgũ na njahĩ nĩ ĩmwe ya mĩmera ĩrĩa mĩkũrũ mũno thĩinĩ wa thĩ. Mũcũgũ ona no ũhandwo mĩthiainĩ ya mĩtitũ. Njũgũ nĩ cianangagwo nĩ tũtambi cianjia kũma. Nĩ wega mũrĩmi akagetha njũgũ ciake rĩrĩa cioma. no cithũkagio nĩ maĩ ma mbura. Nĩ wega tũmenye atĩ mũcũgũ na njũgũ ciaguo nĩ mũmera na irio cia kũrĩa kũmũ. Mũcũgũ nĩ mũtĩ mũhũthũ mũno kũhanda na to mũhaka ona ũkĩũrĩmĩre kana wĩkĩre thumu to no ũgũgĩkũra. Njũgũ nĩ cirĩ mĩhĩrĩga yacio ngũrani, kwĩ iria ciĩ manyaga nyaga na kwĩ iria citarĩ.